An dat ass dann d'Strooss, déi eropgeet op uewen aus op de Bierg, fir op Fond-de-Gras och kommt op ze Fond-de-Gras erop, wann Der do bei eis riit eropfuert. Mir waren 12 doheem, mir hunn ganz vill zesummegehallt, wéi dat déi Zäit bei deenen alen italieenesche Famille waren. Mir hu vill zesumme geschafft, vill opgeriicht, wat d'Haiser ubelaangt. Bestietnis, dat wichteg fir mech war mat Famill, obschon dass se ëmmer soen et wär de Velo gewiescht, mee et war awer d'Famill an dono ass dann quasi de Velo komm an dat huet mech dann ganz schro geprägt. Ech soen ëmmer et si den éischten Europäer. Meng Grousselter sinn aus Italien komm an meng Mamm ass zu Köln gebuer déi Zäit. Mäi Papp. Ass aus Italie komm mat sengem Monni. Mäi Papp hat 11 Joer, wéi dohanne fortgaang ass, en ass zu Fouss komm mat mengem Monni. En huet direkt an de Minière geschafft, wéi dat déi Zäit war. En huet säi ganzt Liewe laang an de Minière, war Mineur. Mir sinn 11 Geschwëster. Déi Zäit war dat jo sou, am Wangert waren 7, 8 Famillen waren 100 Kanner do. Déi Zäit waren alleguerte gutt gespickt. War och flott, war eng flott Jugend an jo mir haten doheem wëll mer déi vill Kanner haten an mir haten, Zu esou klenge Bauebetrib, mir haten 150 Kanéngercher, mir haten iwwer 100 Hinger, mir haten, mir haten eng Geess, mir hate Gänse, mir haten Inten, mir hate Schnuddelhinger, fir z'iesse, fir, versteet Der, fir, mä mäi Papp huet geschluecht mat de Schwäin an esou virun, fir datt mer konnten ëmmer gutt iessen. Meng Mamm ass net fäerdeg ginn, mär hu, mär hunn net, wéi, wéi déi meescht mengen, all Dag Pasta giess. Et war sonndes a mëttwochs hat se Pasta ginn. Dat war festgeschriwwen an dat ass dann meng meng Mamm huet mat 60 Eeër Pasta gemeet. Kënnt Dir Iech virstellen wéivill dass dat war? An ech hat e puer béis Éisser do als Bridder. Ech hunn ni vill giess, awer ech hat puer béis. Ech hat der dräi déi geboxt hunn, deen aneren, eise Stär, deen hat Handball, dat war de gréissten Éisser, Dat hätt een ni gemengt, wann een dee kennengeléiert huet, dass deen esou vill giess huet. An mir hunn am Fong ëmmer doheem gutt gelieft. Dat eenzegt, wat gefeelt huet, wéi déi Zäit bei Allerguerten, dat waren d'Suen e bëssen. Versteet Der? War eben eng aner Zäit wéi haut. Mir waren awer glécklech. Mir hu vill gespillt dobaussen. Jo, 1956, wéi ech Iech da wollt soen, do hunn dann mäi Papp gewuer ginn, dass mäin eelsten Brudder d'Papeiere fäerdeg hat fir an de belsche Kongo. Deen aneren hat d'Papeiere fäerdeg an de Kanada. An do huet mäi Papp eng Reunioun, mäi Papp huet missen d'Pensioun huelen, dee war, deen huet geschafft mat 14 Joer direkt an d'Minière. An do huet mäi Papp dann eng Reunioun huet mat der Famill an do huet en dann eng Ried gehalen, déi ech. Ni vergiess, do hätte meng Bridder vernannt, also italienescht Temperament, do hätte gesot, wat, wat gitt der sichen an d'Ausland, hei ass, ech vergiess et dann ni, hei ass de Paradis, sot en, an net am Ausland. Ech sinn heihinner komm, sot en, ech sinn duerch Däitschland komm, ech sinn duerch d'Schwäiz komm. An ech sinn hei gelant an duerch Frank an dass néierens esou perfekt, obschonn dass et klengt Land deemools war, soten wéi hei. Deen een huet et zu Häerz geholl, deen ass net an de Kanada gaangen an deen aner ass awer an de Kongo belsch gaangen. Deen hat e Kontrakt do, deen huet misse goen. Mee dat war och d'Meenung vu mengem Papp, deen, well mir eben hei, also hien speziell, mär sinn hei gebuer, gutt ukomm ass. Also gutt ukomm ass an sech och hei ganz gutt gefall huet. Hätt eis net besser kënne goen loosse mer sou. Loosse mer net dat sou éierlech war schonn tip top. Mäin Monni deen hat en Vëlosgeschäft fir d'éischt zu Kënzeg. Deen hat keng Kanner. Den Jos Liberatore, et war de Brudder vu menger Mamm, meng Mamm war eng Liberatore, an deen huet mech dann all Kees, wa Vakanz war, scho mat dräi, véier Joer, deen huet nach op der Schmelz geschafft, dann huet en ënnert der Bréck, wéi mer dat ëmmer genannt hunn, haut wou d'Buggien driwwer gefuer sinn, a wann Vakanz da war, dann huet e mech do mam Moto ewechgeholl an da sinn ech mat him an d'Këntsch gefuer. An da war ech do quasi am Atelier, ëmmer bei de Vëloen, Reparaturen, si mat als klenge Bouf gehollef, d'Schlëssele botzen no der, jo, ech war ëmmer engagéiert am Vëlosport an dat huet sech ëmmer higehalen, wéi ech ëmmer méi grouss gi sinn an an der Lescht kënnt dat, wat muss erauskommen, da wier mer fierste Vëlo. Hunn ech e Vëlo kritt mat 11 Joer. Ech sinn an de Vëlosclub gaangen, hie war och am Comité vum Vëlosclub. Jo an do war, do war mäi Wee gezeechnet bis haut. De Vëlosport ass jo net eleng, datt et heescht, elo fuere mer Vëlo. De Vëlosport ass jo och vill Kollegialitéit an wéi dat ass, zesumme sinn. Zesumme feieren dono. Et sinn och Coupe verdeelt ginn. Deen deen déi meescht Leit huet hat gewonnen déi Zäit. An ech sinn zwee Joer Amateur gefuer. Ech war kee ganz grousse Coureur, ech muss dat soen. Net datt d'Leit mengen ech war kee Sprinter ne, mee ech hunn awer mäi Match gemeet. An do war ech zu Kënzeg déi lescht Course gefuer an do sinn ech do also. Ech sinn do gefuer, do sinn ech do schwéier gefall an hunn ech gesot, dat do war et elo, dat huet kee Wäert fir do virunzefueren, well wann s de net kanns Profi ginn, da gëtt et vill ze vill schwéier, vill ze vill muss de leiden an Training maachen, fir dat ze maachen. An do war e bësse Rou. Ech hu meng Fra kennegeléiert, mat 22 Joer hu mer eis bestuet, mir sinn haut nach ëmmer bestuet, 60 Joer gëtt et dëst Joer an, Do war laang Rou, och am Veräin. Am Veräin waren net méi vill Coursen do, et waren net méi vill jonk Kärelen do. An du hunn ech bei mär geduet, du muss jo kucken, ob deen dee Veräi virugeet. An du hunn ech mech dann do am Veräin engagéiert, fir erëm kënnen dee Veräin e bëssen héich ze bréngen. An et huet mer och gegléckt, ech hat gutt Leit dobäi fonnt, och a mengem Alter, jonk Kärelen, déi dat selwecht wollte maachen. An op eemol hate mer erëm siwwenzeg Cyclotouristen. Et war immens. Ech sinn al gi mat hinnen an si mengen haut nach ëmmer, ech hätt 50 Joer. Ech mengen ëmmer, si hätten der 25. Mee sinn och elo alleguerten a Pensioun. Dat war e bëssen a kuerze Wieder de Werdegang vu wou ech do gemeet hunn. Mir si ganz vill am Ausland gefuer an de achtzeger Joren. Ech hat eng ganz staark Amateursekipp opgebaut.

Do stounge mer da virum Dilemma, da wat maache mer elo? An do hu mer dann decidéiert am Comité, datt mer géingen awer trotzdeem gäre mat de Jongen déi Coursse fueren, well eise Problem, deen ëmmer war zu Lëtzebuerg, wann e Jong e bësse gutt war, dann huet e missen an d'Ausland goen, an sief et an Italien oder am Frankräich, d'Schlecke waren am Frankräich, de Kirche war an Italien, ass dee groussgezillt gi mam Vëlosport. An déi hu missten an d'Ausland goe fir eben déi grouss Courssen ze fueren an och fir ze kucken, fir Profi ze ginn. An dunn hu ech da gesot, wann ech eng Kéier fäerdeg bréngen, datt ech eng Ekipp kann opriichten, datt se mat Jongen bei mir fueren hei zu Lëtzebuerg an déi grouss Coursse kënne fueren, ouni datt se vun doheem fort sinn, da maachen ech dat. An dat ass eis dann do gegléckt. Mir hu gesot, mir maachen dat. Natierlech, wéi dat dann ëmmer geet, mir waren zu fënneft, déi dofir waren, a wéi et fäerdeg war, wéi d'Ekipp ugemellt ginn ass an alles, wat jo och Geld kascht huet, do war nach just een eleng do, deen de Fouss beim Mol gelass huet, dat war ech, an da war ech domat gehäit, wéi ee seet, ne. Da hunn ech, bon, ech hunn dat e puer Joer eleng gefouert an dunn hunn ech mer awer ronderëm e bësse Leit gesicht, well et ass jo alles ëm de Benevolat gaangen, et konnt ee jo, et hat een net genuch Sponsore fir dat alles ze bezuelen. Do hunn ech benevolat Leit gesicht, déi déi da mat mir Mecanicien gespillt hunn oder d'Bidongen zeechen, Soigneuren an de virun. Dat war dann den Edmond Schréider, deen huet vill, vill Joer mat mir do geschafft an och nach anerer, déi do ganz grouss Hand ugepaakt hunn. An do hu mer dann alleguer déi schéi Courssen am Ausland gefuer, mat deene grousse Profien iwweregens. Ausser 11 Courssen, déi mer net konnte fueren, dat sinn déi grouss Tour de France, Tour de Suisse, Tour d'Italie, Mailand-San Remo, an dat konnte mer alles net fueren, dat si ganz grouss karäteg Courssen. An déi aner Coursse konnte mer op alle guerte fueren, wa mer mer sinn ageluede ginn. An da wëlle mer awer dann eng gutt Reputatioun haten, scho vun 1900 an déi 80, wëlle mer ëmmer als Amateur schonn déi Coursse gefuer sinn, déi herno continental waren. Do hat mer automatesch dee dee Kontakt an d'Leit hunn eis alleguerte gefrot, fir datt mer do solle fuere goen. Jo, ech hunn zum Beispill de Metzer Peeser do gesitt op där Foto do, deen am hellen Trikot. Deen ass bei mär Profi ginn. Hien ass och vifel Mol Landesmeeschter ginn, Metzer Peeser. De Francis Da Silva ass grouss gi bei mär an ass och Profi ginn. Den ee Coureur wou ech ganz vill Freed domat hat, dat war den Allegrini Josy, dat ganz gudden Coureur war an och vill tatsächlech vill Capacitéiten am Vëlo, deen dat ass vun Natur aus e staarke Mann, mee dee wollt de Wee net aschloe fir Profi ze ginn. Wär gudd e Profil, wollt de Wee net aschloen an do ass dat jiddwerengem säin Déngen. Ech hu vun den Auslänner de Mortensen als Profi gi bei mir, de Lars Bak, deen d'Tour de France gefuer ass an den Tour de l'Avenir gewonnen huet, ass Profi gi bei mir. Wien hunn ech nach do? Ech hunn der, ech hunn, ech hunn d'Nimm, also et waren. Vill Ausseën. Den dee leschten deen ech hat dat war den Duke Jempi an de Jempi ass haut Nationaltrainer. Dat mécht mech nach méi stolz dass en esou wäit bruet huet bis bei den Nationaltrainer. D'Triebel an den den Degano, meng zwee gutt, meng Kollegen, ech sinn och mat deene Friemen, hunn ech mer fräigeholl a sinn ech op d'Course gefuer, déi net bei mir am Club waren. Hunn déi gesot, So, kanns de Mëttwoch mat eis op d'belsch Course fueren? Jo, wouerëm ass dat? Do an do, viru Bréissel ass eng Course e Mëttwoch. Jo, da man ech mer fräi, da fueren ech mat iech dohinner. Sou, elo nageluet, dorobber gefuer.

Sin ech eraus gaang, hun d'Velo erofgeholl, déi zwee Veloen erofgeholl, Loft dra gepompelt, alles fäerdeg gemeet. Si wossten nach ëmmer näischt. Di soten, Mä ginn eis umellen. Mä well ech net umellen ze goen, sot ech, d'Course war gëschter. Jo, firwat hëls du dann d'Velo elo op? Mä elo fuer der heem mam Velo, no der Training wéinst fir déi also eppes geleescht. Dat war esou awer schéin. Déi waren awer all zimlech frou mat mer, wann ech eréieren. Si kommen haut nach ëmmer bei mech a schwätze mat mer.